Aah lubok lok lubok lok lubok lok eeh acholi pe ye ineno kit ma ngat ca owac ki naka en waco acholi pe ye acholi mito ni gin gitit bedo i map eeh pe kong waywe bene ni aa kong gin maber kong obed atime. Myero wacany acel mo malik, ci bene pe wabutu wari pip otuco. Man this time omwoc malongo wa i agago ka ca. Kumed ca ni nyingwa tyeko i gajeti, tye i news, pongo kin pingngo. Nia ni pingo-ni? Ka ibedo piny itamo ni o man eni dok gino mo maber nen calo dok inongo moo mo i kin acwali ki acuwal ki gin ango kolo pingo? Mego mego madit man dako madit ma mwakne dong pyerabic i wiye mego ba En waco ni amoni bulu mo awobi lwongo bene ni boyini hmm? boyini mo tye kwene ce boyini mo tye kwene boyi ooro mego madit mwakane pyerabic i wiye ni ocito ci yik yat i gang aciga moyi mego ni waco bene ni amoni en ciga moyi tye in lone en cware omin ci amoyo madit man kite en waco kede video ne tica ma gibedo ki toci rek rek rek rek ganga laditi kong ine loki mego madit ka yiko yat pi tyen lok ango miti ango pi opica laditi pe in ibed chief justice weno aye ikwano ya dok bene aye ikwano ce itye ki experience ki ngangane ci gicimi ma mere pe ni kwaro akwara en ata ni uu awa acoli acoli acoli olok kwor ngatu moni pe ocam kene ba. Omyero gikel lok piny. Ngato moni pe ocam kucce. Kit ma naka en wan waco ni gini eni wan watye ki jo cwele ma cwinygi leng ka lawote tye ka maber ma pud dong tye mo ma nongo iye yom aa man acwele aye tye gire iwa yom mada cung pe ikaka ni enoni en aye cwiny maber enoni enoni tye general bot wan acwele-ni. Lok pa Afrokem jwi in iwinyi tye cake ki cake ki ot ma pe bene ki woko an pe aneno ma awinyo ni ngato moni ma pe ngeyo ngato moni ocito otimo nyo otimo yat i kom ngato moni en pe ngeyo an peya awiny ni ene pole ni weng cake ki ot pingo ci ka ngato moni waco ni an dong gang aye ci kare obedo iye Pe amito iye ngati mo labongo pa micon. Ci ongadi wi wakke dong mada, ngadigi dong girwayo gin dong gilony mada, ngadigi dong mogo gin ango mada dong gicako bolo ki kit cogi lok mogo gicako balo nying i kin piny gicako koko ka bene in iwaco gangi obed twolo, dyekal obed twolo dano obin dano obedi omat pii ocam dek otim gin ango gibok lok gibed maber. meno dok gicako dok yenyo lok dok gibino ka kwano wel kom ma i ot-ti gibino ka yabo piriji ki man gitye ka neno soda dong odong adi gitye ka kwano curane aa ngat acel maber mada cal wamaro soda ma iwa lim alima i gang ladit-ti enoni dok rac itgi gin doki gin na gimito ni aa ngat eni myero kineko wek sodani odongo gitamo ni sodani onongo tye ka wille kene.

Jimine weng jami me kec kom kec kom kec kom kec kom keken pingo acoli pingo lutwa pe kong wabedo i news pi tyen lok akonyo ki lwak peko ma wan tye iye ni kombeddi cawa ni kong keken lok aceng en en en lacen pud awaco myero ayub video ne pat. Climate change ma kome bino ni eni ka in ineno tim ma ceng tye ka timone, lawono wan oneno New London kaca pe larre alokaloka ma tye ka timme malo i pol ki kabedo murumowa en aye tye ka kelo peko man eno pandemic mukene ya pe korona-ni pud bong bong jal pandemic ma dong kelo kec aye-ni ba en aye dong ityeko ki labongo. Dano me to mere koma dano mucwer twero to ni pwap ci twero to pien kec tye ka neko ne lit lit mo pien ni en in to tye ka bino tye ni in ibuto kec ki cel to tye ka bino ibuto kec ki ryo to tye ka bino ibuto kec ki dek ene dong in dong gin me angwen dong wii wire ci twero poto mere ni rwat in dong kalas. ci jami-ni eni man ma tye ka bino kong wadwok guruwa ka timo jami ma konyo me cako neno ki pito yen cako neno ni kong gin ango cako neno ni kong gin ango lok ma lawo an awinyo dwon boss meg lawo dok-ki otimo lok lok adok i caro yubo jami i caro lok ni eni lok ma pire dong tek ma an wan otimme ka kenyo acwako otim long tim

Nyanya mo wuneno nga mo opwure rono ba odi gulu keny. Nyanya ni weng ai caro. En wado wun do tia choro ni ku pegu ki gwana ma kicelo pede otamo wa kama ai. Dok puti mene lok apire tek. Pola kara dano miro me cero ka yubo gang ki yubo temporary structure e coron coron mogo no liel tye. Wa keny be keny ma gang be dong pegi teri caro. Dano te neno, jo okene neno te neno tye atim ne, waneno video mo me wer wer mo ma dano tero kenyi kin gang. Ber. Loyo bedo pango hotel hotel i town ka ni ka yubo jemi ma kit en. Inen. Eno lok me bedo ka kwone kong lyel ko ko ko dano ko toko ka ki chak cer ka jwero lum ke tero kom dano bedo ka galo lyel i wi tere ka eni kun dano ngat mo nung kume nung peke ni wek ko cer rab rab rab rab kong piny kong. ka wango piny wa i cwii lum ango anga ma yag cwiny lyel i cwii eh ka kiloko ni tap oo ko gin ango oo ci lok eni lok me cilo cilo me cako cito ka yiko yat gi man jami manene ma i African traditional society ka dano ma kwan CRE nge lok ene eighty years In pud ikelo i dongo lobo matin, tena dok pen in wa in latela kede. Ci ma nyo dano te ayero lajok dong dong. Inen kong. Lawic pe kong mako wa adada ineni. Lelet naka yan ocwaro naka wa colo lok kwowu. Wun dano ne tuko. Ento ka dong in icako neno jami ma tye ka timme eni ci ipenyo wii ci iwaco wan watye ka cito kwene? Kec keken aye nekowa dong imito neko lawoti ki yat pingo ma kec dong ooni ee timme cat cat man en lamegoni megoni eni nongo lutinone tye lutinone tye family ne tye. Wadine tye, dong kumene ca joni dong winyo ni megigi kimako ni pien obedo ka yeko yat gang acega moi. Chief Justice pe, pe LC ma LC Wanba. Chief Justice. Ineno? So lok tye ka kenyo lutwa dano olok kwogi. An awinyo lokke malit ma aneno kita anyingwa tye akati kede. Eh, i news dong. Achuri ku gin ngo, wu ku gin ngo, wu gin mun tim agago. Ah, anongo alwinye i ngom. Twon lawic mo madit dit mo ma dong konye. Pe a la- lawic, an lawic pe omaka. Lawic a- jami mukene ni ego ni lawic pe maka iye. Eno ni eni ma tim mo ma nene nene mo ma dong okato ka size. An aloko ma cikke ento pe tiye kong kit eno lubok lok lokke eni kato wiyao.